Felly, Adam Price, bu eich plaid chi, Blaid Cymru, yn lansio ei maniffesto chi ar gyfer yr etholiad cyffredinol. Yym, allwch chi ddweud yn fras i ni beth sydd yn y maniffesto? Wel, wrth gwrs, prif fyrdwn y maniffesto ydy amddiffyn, gwarchod buddiannau Cymru yn y cyfnod hynod ansefydlog dyn ni'n mynd drwyddi, cael y ddêl orau i Gymru, lleihau y risgiau. Ond hefyd manteisio ar unrhyw gyfleoedd a ddaw 'na, sicrhau bod ni'n cael yr arian sy'n ddyledus i Gymru, fel bod ni'n gallu buddsoddi yn ein isadeiledd ac yn y blaen. Ond hefyd sicrhau bod gyda ni'r pwerau, bod nhw ddim yn aros lawr fan'na yn San Steffan ac yn Whitehall, ond bod nhw'n dod i fan hyn yng Nghymru fel bod ni yn gallu defnyddio nhw er mwyn adfywhau yn economi yn cymdeithas ni. Felly, maniffesto ar Brexit yw hwn mewn ffordd, byddwch chi'n dweud? Mae'n mae'n faniffesto ynglyn â dyfodol Cymru ac os rhywbeth mae'n mae e yn faniffesto ôl Brexit, hynny yw ma' ma' ma' ma' Torïaid yn yn mae'n bur amlwg erbyn hyn yn mynd i gael y mwyafrif nhw. Um, mae Brexit yn mynd i ddigwydd um, ac uh, uh, siwr o fod ar eu telerau nhw. Y cwestiwn yw, uh, beth sy'n digwydd wedyn i, i, i Gymru ac sut dyn ni yn gallu cryfhau llaw Cymru wrth negodi gyda Llundain. Mae lot o sôn yn gryfhau llaw Mrs May yn negodi gyda, gyda Brwsel, ond wrth gwrs mae'r un peth yn wir pan ry'n ni'n sôn am sefyllfa Cymru. O ystyried y sefyllfa fregus mae'r Blaid Lafur ynddi ar hyn o bryd, dylech chi fod yn manteisio yn llawn ar hynny, felly faint o seddi ych chi'n mynd i fod yn, yn ennill ar Fehefin yr wythfed? Ie, yeah, dwi, dwi onest ddim yn gwybod yr ateb i hynny, oherwydd uh, dwi'n dwi, dwi gweld bod, bod y tir mor ffrwython i ni, a ni o'r sgyrsiau dwi'n cael uh, fy hunan ar y sepen drws a hefyd uh, siarad gyda ymgeiswyr eraill, mae'r un patrwm i weld yn glir. Uh, mae, mae pobl, yn yw, Dyw, dyw'r cyhoedd, uh, mae ambell i wleidydd yn, yn ffugio pethau, ond mae'r cyhoedd fel arfer yn eitha yn, yn, yn onest uh, gyda gwleidyddion, a chi'n gallu timlo'r cynhesrwydd uh, sydd yna uh, ymlith cyn gefnogwyr Llafur, ond hefyd o bleid eraill, i'r blaid, fel bod pobl bron y bod yn ewyllysio i'r blaid wneud yn well. A maen nhw wedi gweld beth sydd wedi dod yn sgil llwyddiant Plaid Genedlaethol yr Alban. Maen nhw'n gweld, wrth gwrs, yr holl sôn am Ogledd Iwerddon ac yn y blaen. Ac dwi'n credu bod, bod yr hadyn wedi hau y meddyliau pobl, wel, falle, Falle pe bai ni yng Nghymru, ac wrth gwrs mater i bobl Cymru ydyw ef y dydd yw e, pe bai ni hefyd yn hala i Lunden, dyweder yr, yy, y garfan fwya' o Aelodau Seneddol Plaid Cymru er, er, erioed, mi fydde hwnna, wrth gwrs, yy, yn rhoi Cymru ar y map, mewn ffordd, dyw e ddim wedi bod yn wir, wrth gwrs, yy, o, o ran, yy, gwleidyddiaeth San Steffan am, am, yy, y blynyddoedd diwethaf. A seddi targed felly? Ynys Môn? Rhai seddi yn y Cymoedd? Ynys Môn yn sicr dwi'n credu a a a a siawns gref iawn y daw hi'n ôl i'r blaid o ran San Steffan ac ie pethau'n edrych yn arbennig o dda yn yr yn yr Onddel, yn Llanelli, yn Blaenau Gwent a pwy a ŵyr mewn seddi eraill hefyd, fe dethon ni o fewn 600 Do bleidleisiau, dwi'n credu, y tro yma i gyd o'r Blaid Lafur o ran yr etholiadau lleol yn Castell-nedd. Hynny yw, pwy fydde wedi darogan hynny ychydig fisoedd yn ôl?
Bu Canolfan Llywodraethiant Cymru yn cynnal seminar y bore yma ar y ffordd y gallai'r etholiad cyffredinol fynd yng Nghymru. Roedd canfyddiadau yr Athro Roger Scully yn ddigon syfrdanol. Dyma ymateb Darren Hill o gwmni Positive Politics bu yno yn gwrando. Felly, Darren Hill, yy cyfarwyddwr Positive Politics, fi newydd glywed gan Roger Sgilly cyflwyniad o beth gall ddigwydd yn yr etholiad cyffredinol yng Nghymru. Gall um, Llafur golli hyd at naw o seddi. Ydy hwnna'n syni chi? Wel, mae'r doi pôl uh, Wales Governance Centre wedi dod mas yn yr wythnosau diwetha wedi dangos patrwm tuag at hynny. Ond ar yr un pryd, gwelwn ni yn yr etholiadau lleol Yy, fod Llafur ddim 'di neud rewail yng Nghymru, fod ni 'di colli tir, ond ddim mor syfrdanol o wael. Felly, ma' 'na, ma' 'na gymysgedd, rili, o'r, o'r realiti ni 'di gwel', a'r polling ni 'di gwel' hefyd. Ond gan gofio dou mlynedd yn ôl, o'dd y pole opiniwn mas, yy, a o'n nhw mas o cilta, dros Prydain Gyfan, ond o'dd y rai naethpwyd yma yng Nghymru gan yr un bobl yn weddol agos. So fydde, fydde person uh, fydde'n taflu y poll opinion yma mas uh, bach yn ffoledig o'n credu. Ydych chi'n meddwl fydd rhywbeth um, mawr yn gallu digwydd da yn yr etholiad cyffredinol yma? Pan o'n i'n edrych ar y, y rhestr o seddi a medra newid, pan ych chi'n gweld lle fydd fel uh, dwyrain cas newydd, a chi'n gweld uh, Ynys Môn yn mynd i'r cydwadwyr ar, ar y fath y patrwm gafodd ei ddangos bore yma, yn amlwg mae yna bosibiliad o leia o rywbeth syfrdanol yn digwydd yng Nghymru. A beth ych chi'n meddwl o'r ymgyrchu hyd yma yng Nghymru? Um, o'n credu fod e wedi bod yn weddol brwdfrydig. Um, medded Laura McAllister rhywbeth diddorol iawn yn, yn y drafodaeth ynglyn â y ffordd efallai mae uh, seddi unigol yn cael patrymau gwahanol, efallai er fod y pôl ddim yn dangos Plaid Cymru yn gryf yn genedlaethol. Yn amlwg, mae yna seddi fel Rhondda a Blaenau Gwent ble mae ganddyn nhw siawns o leia, a mae hwnna ddim wedi bod yn rhywbeth gallen ni wedi deud mewn unrhyw etholiad cyffredinol o'r blaen.